Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар. Сез көн темасы тапшыруын карыйсыз. Студиядә Гөлназ Кашаева. Бүген бездә студиядә кунакта

Түбән Каманың, Түбән Кама шәһәренең мактаулы гражданины исемен дә йөртәсез. Минемчә, бу зур горурлык. Рәхмәт сезгә барыгызга. Хәерле кич, Түбән Камалылар. Хәерле кич барсына. Мин иң беренчесе шушы форсаттан файдаланып, безнең уңган, булган, зирәкле, сөйкемле хатын-кызларыбызны барсын дагын үткән бәйрәм белән тәбрикләсе килә. Аларга

Туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы буларак та һәм татар халкының үсешен стратегиясе кабул ителде. Менә безнең шушы документ нигезендә Түбән Камада нинди эшләр башкарыла?
Иң беренчесе Милли шура әгъзалары барсы дагын без былтыр 2020 елны ул стратегияне кабул иттек. Анда безнең президентыбыз да, катнашты. Ә нәрсә әйтәм, стратегия буенча эшлибез инде. Бүген безнең бу бит Түбән Камада гына түгел, бөтен республика, дөнья буйлап безнең татарлар күп сибелгән. Алар да шушы стратегия буенча яшәсеннәр иде. Ә Түбән Камада без үзебезчә чараларны күп үткәрәбез. Анда инде мин әйтеп китәсе килә, Безнең Василия Исмагиловна, исполнительный директор Исмагилова, Гөлназ, без Аккалфаклар оешмасының җитәкчесе. Алар менә бергә тату иттереп шушы стратегия нигезендә бик күп чаралар үткәрелә. Мин инде ул чараларны бармак санап әйтеп китмим. Ул чараларда безнең балаларыбыз дагын, олылар да катнаша. Аларга барсына рәхмәт әйтеп, шушы телебезне саклау һәм халкыбызны саклауда бергәләп эшләргә безгә насыйп булсын.
Бөтендөнья татар конгрессы эшчәнлегенең максаты нидән гыйбрәт?
Нидән гыйбрәт? Менә шушы безнең татарлыгыбызны исбат итеп, халкыбызның мөхитен ачып, бүген соңгы, соңгы менә шушы елларда ничектер халкыбыз сүлпәнләнде, сүрелде. Ул кайдан чыккан халы икән, кем икәнен үзе аңларга тиеш һәм шушыңа исбатлап, менә татарлыгың белән горурланып яшәсен иде. Балаларыбызны, оныкларыбызны шушылай иттереп тәрбияләп, аның татарлыгын ничектер менә әйтеп китәсе килә шулай, чын татарлыгын күрсәтеп. Менә бүтән халыкларда бар, ә безнең татар халкы бит булган, уңган, чиста, пөхтә. Аның авылларына керсәң, күңел сөенә. Менә шуны без онытмаска тиеш. Һәрбер татар кешесе үзенең җиде буынын аңнап, аларны онытмыйча, шул җиде буын балаларына, оныкларына күрсәтеп, дәлил итеп барырга тиешләр.
Бөтендөнья татар конгрессының махсус үзеңнең проектлары бармы? Проектлары бар дип инде менә без, например, шәһәребездә шул ук чаралар үткәргәндә ул стратегиядә бөтен нәрсә язылган. Аны укып бетерсәң, аңларга кирәк. Күрсәтергә кирәк. Ә без инде шәһәребездә ул кичке уеннар дисезме, нинди генә чаралар үткәрмибез, шул чараларда менә шушы халкыбызга багышланган ни. Инде шәһәр буйлап элмә такталар дисезме, алар бөтенесе, без бит телләр комиссиясе әгъзасы ише. Шунда бөтенебез бергәләп эшлибез ул чараларны. Менә искә алып китәсе килә шундый кешеләрне. Рәис Әхмәтша барый. Әнвәр Вай Хасанов барый. Менә шундый кешеләр булганда күбрәк безнең алар бит ничек кенә эшләмәде. Шул хәтле бирелеп эшләделәр алар шушы халкыбыз яшәсен, теле яшәсен, аның гореф-гадәтләре, дине саклансын дип. Ничек күп эшләделәр. Мин аларга нәрсә әйтәсем килә ул бакыйлыкта алар барсы икесе дә

Хотя бы оныкларны тәрбияләп, балаларны тәрбияләп, телне саклап, телне саклап калу.
Менә шуңа бергәләп эшләрсеннәр иде. Бергә. Без теге бу конгресска гына надеяться итәргә кирәк. Балалар бакчасыннан башлап, мәктәптән, гаиләдә бөтенесен бергәләп Эшләсәләр, безнең киләчәгебез була. Ул бит инде гаиләдән башлана тәрбия, шулай бит? Әйе, әйе.
Узган ел шикләнгән чаралардан соң без барыбыз да э, кеше белән аралашу кыйммәтен э, үз өстебездә тыйдык, шулай бит? Нәрсә икәнен үз өстебездә тыйдык. Без онлайн аралаштык, онлайн эшләдек. Менә бөтен дөнья татар конгрессы э, пандемия вакытында ничек эшләде?
Шул ук онлайн белән эшләдек инде. Бар конференцияләрен дә шулай үткәрдек. Но менә былтыр безнең э, әйтеп китәсе килә шушы форсаттан файдаланып Данил Галеевның атаклы Данил Галеевның турнирын да үткәрмәдек. Быел инде рөхсәт бирделәр. Менә 26-27 мартта без Данил Галеевның турнирын һәм шунда ук э, бер рәттән Илһам ага Шакировка багышланган яшьләр арасында турнир узачак. Без мачтный режимнарны, бөтен санэпидстанциянең ниләрен, предписаниеләрен төгәл үтәп, төгәлләп эшләргә тырышабыз. Менә шуңа чакырып калам инде, барсын да шушы турнирга, но һәр безнең таләпләрне үтәсеннәр иде. Менә ул пандемия вакытында бит инде. Әйе.
Шуңа Пандемия вакытында бер-беребез белән хотя бы кул бирешеп күрешә дә алмадык. Менә кеше читләште, без бит читләшергә тиеш түгел. Матур иттереп аралашып яшәргә тиеш. Ә, менә сез ә, телләр турында закон үтәлешен контрольдә тотучы комиссия вәкиле дә дип әйттегез бит, әйе? Безнең шәһәрдә әлеге канун ничек үтелә? Менә шушы ук элмә токталар ике телдәме, хаталары бармы? Аның комиссиянең э, рәисе, э, башлыгы дип тә әйтергә була, Далатказин Эльвира Фкатная. Ул ниткәндә без матур гына эшләдек. Хәзер дә эшлибез. Э, комиссияләр үткәрәдерик. Без әйткән сорауларны төгәл үтәп бардылар. Анда комиссия гына түгел, архитектурадагы алар менә хәзер теге предпринимательләр, эшмәкәрләр бит инде ачалар үзләренең ниләрен, кибетләрен, кибетләрен мәдисең. Алар эскизларын күрсәткәндә менә монда татарча язылмаган дип, алар кире боралар аны, алар эшләп китерәләр дәген, и шул э, канун закон нигезендә элмә такталарындагын элеп куялар. Менә мин шушы нидә эшләгән кешеләргә, шушы таләпләрне үтәгән кешеләргә дә тоже рәхмәтемне әйтәсе килә. Теге рәхмәт әйтә белмәгән кеше Ходай Тәгаләгә дә шөкер итә белми диләр. Әйе.
Рөстәм Мәҗитович, менә безнең мәктәпләрдә Барсында да дип әйтмим, ләкин андыйлар бар тик бар, кызганычка каршы. Э, ата-аналар үз балаларына татар теле кирәкмәс дип, татар телен өйрәнүдән баш тарталар. Менә сез моңа борчыласызмы? Киңәшләрегез? Бик каты борчылам. Менә без минем үземнең алты аныгым бар. Оныкчыкларым, оныкларым. Көн саен Дисәң дә була, мин алар белән гел тугылап торам. Нишләп татарча сөйләшмисез? Өйдә минем бабай белән сөйләшегез татарча дип кенә чүкеп торам мин аларны. Алар яра инде бабай нәрсәгә бәйләнәсең? Бәйләмим мин әйтәм, бу безнең без җиде буын. Безнең әти-бабаларыбыз кабердә әйләнеп ятмасыннар, бу оныкларың, балаларың татарча сөйләшми дип. Менә нәрсәләр. Беләләрме соң татар телен?
Беләләр, беләләр.
Алар э, җырлыйлар да, бииләр дә, бөтен э, татарның э, гореф-гадәтләрен дә саклыйлар. Татар халкының. Но ата-аналарга әйтәсем килә инде. Менә нинди вөҗдан белән, нинди күңел белән сез Мин барсын да дип әйтмим. Мәктәпләрдә гариза язганда да мине тот урысча укытыгыз дип кайберләр яза. Менә шуңа мин аптырыйм. Нишләп минем аяктан илсәләр дә, баштан илсәләр дә, кулдан илсә мин бит татар баласы. Татар баласы. Шушы халыкның вәкиле. Мин шуңа аптырыйм. Менә нишләп алар шулай итәләр микән, уйлыйлар микән? Менә мөрәҗәгатем дә шул. Уйлагыз, сез татар баласы, татар кешесе. Шул татарлыгызны онытмагыз. Шуңа минем мөрәҗәгатем дә шулай барыгызга дагын. Без бүтән халыкларны да яратабыз. Мин бүтән халыкларны ярата белмәгән халык кеше ул үз халкын да яратмый. Шуңа мин үз халкымны шундый күңелем белән хөрмәт итәм, яратам булган бүтән халкымны да хөрмәт итәм. Без Халыклар дуслыгы йортында шул хәтле дус яшибез, бергәләп бөтен бәйрәмнәрне дә үткәрәбез. Әйе, бергәләп.
Э, сез җидгән чишмә әдәби музыкаль берләшмәсен эшчәнлеген дә оештырганда актив катнашасыз э, озакламый бу чара безне сөендерәчәк алла бирсә шулай бит менә әзерлек Әзерлек ничек бара?
Бүген инге көндә әзерлек бара. Ну, әзерәк сүлпәнрәк. Ну, без менә әле Хамза Абзалович белән күрешеп кенә алдык. Багманов белән. Ул чараны без э, Айдар Раич тагын җиң сызганып тотында ул чараларга. Ну, Алла бирсә, аның киләчәге була. Менә бит инде аның китабында Алмаз Хамзин язып чыгарды бик матур гына. Менә Җидегән чишмә Фәрд Хайлович Мухаммедшда бер булганыйк. Кунакта дип түгел, приемда булдык инде. Шунда сезнең бит җидегән чишмәгез бар диде. Ул бит йөзек кашы. Менә 400 гә якын шәхес килде. Аның беренчесе Сибгат Хаким булды. Аларның аларның тарихын бөтен нәрсәсе шул китапта язылган. Ә без шул тарихны дәвам итәргә телибез. Но аның киләчәге була. Ул бит Түбән Каманың визит карточкасы әле. Әйе, әйе, әйе, әйе. Менә инде э, Алла бирсә, ул может секрет дип тә әйтергә була инде аны. Марат Готович Ахметовны да чакырырга телибез без анда. Ул безнең телләр комиссия рәисе инде хәзер бүгенге көндә. Ул шул хәтле төгәл, пөхтә шундый мөлаем кеше, ике телдә дә матур итеп сөйләшә белә, халыкның күңелен күрә белә, менә шундый шәхесләрне чакырып, халыкка күрсәтеп, халыкның күңелен, мохитен ачасы килә. Әйе.
Э, Рөстәм Мәҗитович, безнең э, тамашачыларыбызга сезнең теләкләр. Теләкләрегез нәрсәдә? Барыгызга исәнлек, саулык телим. Үзебезнең телне, гореф-гадәтләрне саклап, бергә тату итеп яшик без. Ә инде икенчесе, менә сентябрь аенда безнең халыкларны санау була инде, халыклар сан алу була. Шунда бергәләп катнашыйк, үзебезнең татарлыгыбызны күрсәтик. Ә шушы, шул санны алгачтын безгә Татарча китап чыгарырга тагын Россия хөкүмәтеннән акча биреләчәк. Күпме безнең сан алынган? Өч миллион икән, өч миллион шул кешегә, халыкка бирәләр акча. Шуңа без, халкыбыз киңәябез, киңә, киңәергә телибез икән, үсергә телибез икән, без бердәм булырга тиеш. Бер халык булып, Тату иттереп шушы сентябрьдә, сентябрь аенда катнашырга тиеш. Шуңа мин, хөрмәтле ватандашларым, мин мөрәҗәгать итәм сезгә, бергә матур итеп катнашыйк һәм халкыбызны үстерик. Барыгызга да исәнлек-саулык, кабат-кабат.

Бүлек ачтыгызмы инде? Без инде таләп иткән ике теллек закон нигезендә тигез рус һәм татар тел тигез барсын дип йөргән хәр сез күзегезне ачтыгыз, хәр ничектер шул сораулар буенча бик каты гына эшләп киләсез. Шуның өчен сезгә барыгызга рәхмәт.